Takoý neme bir aýdaly bir garaja jalbar, garaja köwüş, ak köýnek, indi oglan bolsaňyzda da ak köýnek, gara jalbar, gara köwüş ýetdi ýaşa. Başga zat hökmana galstukam hökman näme tam babyçkada hökmana isleseňiz onam goşubilýäňiz. Babyçkanam galstukam özüňize bagly. Gyz bolsaňyz bolsa isleseňiz tam jinsy geýip gidiň, üstünenem gowja koftiçka geýip gidiň. Isleseňiz türkmen köýnekli baryň, olam tapawut edenok, isleseňiz Kosmetika ediň, bolmasa etmäňem. Umumy takoý prezentabilny barmalla. Ine pikir edip göräýiň, häzir ine siz işe, täze işe ustrawitsa etmäge gitjek bolsaňyz, interwýu nädip geýnip giderdiňiz? Ana edil şonýaly pikirde bolup şol amerikanskiý posolstwadam Şonýaly geýinip gidäýiň. Onsoň, ikinji indi eşikden zatdan soňky, ýene-de iň bir wajyp zatlaryň biri, neme, siziň özüňizi nädip alyp barşyňyz. Indi, elbetde, siz ilkibaşda o zatdan geçersiňiz. Indi, kak, posolstwa bararsyňyz, onsoň, sekýuriten, sekýuritiden geçersiňiz, toýuşa gapysynda oturan garawullar bar, olar sizden sorar, interwýu, eden nemäňiz nirde diýip like am interview interview kagyzyňyz nirde diýer sebäbi şu interview kagyzyň ýüzünde ýazylgy duda pylanjy datada sagat pylança gel diýip osoň siz şony görkezmeli şolara osoň şolar sorarlar sizem ony elbetde görkezersiňiz osoň sizi içine goýbererler osoň içine baraň gireňiz soň posolstwanyň size garaş ine şu otagda garaşyň diýip sizi oturdarlar pylany bir otagda osoň sizden başgada başga adamlar bolar edil siz ýalylar Wot, soň hemmäňiz oturyp garaşarsyňyz, soň indi liçno Aşgabatda bolýanda-da şeýle, ýagny başga ýurtlarda bilemok nähili geçýär, ýöne Aşgabatda şöyle barýaňyz, oturýaňyz, soň olar sizi bir okoşka çagyrýar, indi nomer berýärler eliňe, tam nu pylanja ýigriminji nomer ýa ýigrimi birinji nomer diýýärler, soň sizi çagyrýarlar, ýigrimi birinji nomer diýýärler, soň sizem barýaňyz şol o zada, okoşka barýaňyz-da, soň şo ýerde size Visa pul töletýärler i otpiçatyk palcyňy alýarlar barmajagyňyzy onsoň neme dokumentiňizi tam pasportyňyzda adyňyzy barlaýarlar zat onsoň okey diýip karoçi puluňy tölän bolýaň otpiçatyk palcyňy neme eden bolýaň şeýdip karoçi şo zatlaryny neme etýäňde dynýaň ondan soň olar size aýtýar hälki garaşyp oturan otagyňyza baraýyň diýýär onsoň siz ýenede hälki garaşyp oturan otagyňyza barýaňyz soň şeýdip garaşyp otyňyz osaň siziň indi soň indi bir birden adamlar çagyrylýada şeýle dämi osaň şol interwýuň özüne çagyrylanda siz beýleki bir aýratyn bir otagcjyk bar bir kiçiräk ana şol otaga barýaňyz şol neme konsul bilen gürleşmek üçin men şeý diýen amerikançylar şeýtýa olar iki nokat näme şo näme iki iki oturmy näme bara Näme diýilýä o türkmençe ik goşa dyrnak wot goşa dyrnak amerikanslarda goşa dyrnak gaty näme zymyty okey tak şta näme konsul bilen gürüş gürleşmäge girersiňiz ýöne konsulda gürleşmekden öň hälki pul bara siziň töleýän puluňyz şo wiz üçin şo wi wiz wiz üçin şo wizany a siz alsaňyzam almasaňyzam siz syrano şo puly töläýmeli sebäbi birhili Neme-da kak etet, hyzmaty üçinem diýen ýalyrak bolup gitýär takoý puly. Onsoň töläýmeli. Onsoň eger birden siz wiza almasaňyz, şo puluňyz siziň köýýär. Şonam bilip galyň. Soň ýüregiňizi arap oturmaň. Meň pulum köýdi diýip, şony öňünden biliň. Wot. Karoçe, ladno, puluňyzy tölediňiz, eýle-beýle, a, da, ýene pul Pul ýer nemesinde gepinde to što ýanyňyzda maýda çuýda dollardanam äkidiň sebäbi bara eger krupny dollar äkitseňiz meselem wizaň bahasy aýrana nu ne znay tam ýüz otuz dollar ýa ýüz ýigrimi bäş dollar boljak bolsa siz şol göni ýüz ýigrimi bäşini äkidiň sebäbi siz meselem ýüz elli dollar ýa iki ýüz dollar zat berseňiz olaryň zdaçysynyň bolmagdlygy mümkin osaň size zdaçyny bermemezlikleri mümkin şoň üçin puluňyzy biderek A neme etmäň, ýitirmäňde şol göni näçe gerek bolsa maýda çuýda dollar köpräk äkidiň ýanyňyzda. Wot, şol. Tak, indi ladna, pul tölet diýdiňiz, eýle beýle neme etdiňiz, indi konsulyň ýanyna sizi interwýu çagyrýarlar. Girýäňiz bir otaga, o ýerde aýnanyň aňarsynda o banka baranyň ýaly la, banka barsaň näli, a Dur Türkmenistanyň bankynda hatda owa Türkmenistanyň bankam şeýleräk nemede indi bärde daşary ýurtda näme banklar şeýle aýnanyň aňarsynda oturan adamma bankda onsoň şo konsulam şonýalyrak birhili banka baranyň ýaly aýnaň aňarsynda oty onsoň sizem aýnaň bärsinde şoň bile gürleşersiňiz onsoň o sizden sorar size neme terjimeçi gerekmi diýip sizem Eger iňlisçe özüňize göwnüňiz ýetýän bolsa, onda kak by gerekgä diýersiňiz. Eger ýok göwnüňiz ýetmeýän bolsa, hawa gerek diýersiňiz. Olaram sorar, orsça gerekmi, türkmençe gerekmi? Eger bilemok, türk Türkiýede wiza tabşyrýan bolsaň, onda türkçe gerekmi diýip sorar. Siz näme arkaýyn sorap bilersiňiz terjimeçini, sebäbi terjimeçi soramak aýyp zat däl. Hemme kişi iňlisçe bilip ýatanok. Osaň siz terjimeçi Terjimeçiniň kömegini soranyňyz bilen siziň wiza şansyňyz azalanok. Şoň üçin arkaýyn terjimeçi soraýyň. Aýdaýyň, Hawa, tipa maňa bir türkçe ýa türkmençe ýa orsça bilýän terjimeçi beräýiň diýip. Onsoň olar şol şo dili bilýän terjimeçini çagyrarlar i olam şo konsulyň ýanynda siziň diýýän zatlaryňyzy periwod edip durar. Köplenç konsulyň özem orsça bilýä. Bilemok meniň bir tejribämde şu wagta çenli şu Türkmenistanda oturan amerikan konsulyň köpüsi orsça bilýä. Bilmediksirän bolýarlar käbirsi. Ýöne asyl bilýäler. Olar bir hili şu biziň territoriýa bile has neme. Türkmençe bilenoklar elbetde ýöne imенно wot orsça bilýäler. Osaň eger orsçaňyz gowy bolsa belki orsça-da gürleşip bilersiňiz konsul ile. Kim bilýä. Wot. Ýene-de iň bir wajyp zatlaryň biri, siz gaty mylakatly boluň. Men bilýän, biziň türkmen halkymyzda, ýa umumy bilemok, SNG-de ýöne-möne syr taryp ýörmäge hiç kim syr taryp ýörenok, Dälimyka diýýärler, özüňiz düşünýäňiz-dä. Şol amerikanlarda tersine, amerikanlarda şeýle syrtarmak, ýalandan bolsa-da, şeýle ýylgyrmak, gülmek, zat etmek olar üçin gaty bir kulturanyň çästi da. Onsoň siz şoň üçin syrtaryp duran bolmaly. Özüňizi like beýle bir ýüzüňiz boz ýalyrak bolsadam, asyl özi tebip bolýar-a, tebigatyň boz ýaly bolýar. Şoň ýaly tebigatyň boz ýaly bolsa-da, posolstwa interwýu gitmänkäňiz, Hökman öýüňizde trenirowatsiýa ediň, aýnanyň öňüne seredip, şeýdişdirip, şeýdişdirip, ýalandan it ýylgyryş edip, karoçe, trenirowatsiýa ediň-de bara özüňizi ýylgyrmagy öwrediň özüňize. Sebäbi şo gaty-gaty wažny, gaty wajyp. Meniň tanyşlamdan diňe syr tarany üçin interwýudan geçenler boldy. Türkmenlerden. Ynanaýyň. Bir oglan bardy, bir tanyş oglan, olam dadaşrak garyndaşymyz, karoçi, olam şol oda interwýu girdi amerikansk posolstwa şo studençeskiý wiza zada. Welin, ol oglanyňam bir hili ýylgyranda ýüzi güneş ýaly açylýa-da bir hili. Takoý bir dobry görünýä, gaty bir Mylaýym bir mylakatly gaty gowy görünýärda ýylgyranda. Ýylgyrmasa elbetde ýüzi nämesi ýaly özüňiz düşünýäňiz. Ýöne şu ýylgyranda bir mylakatly bolýar. Ozal oňada ýylgyr ýylgyr diýip ýene bir aýdypdymda ozal olam baranda şeýdip duran bolupdyr şeýle şeýle giripdir göni şeýle ýylgyryp zat edip girip şonýaly neme bilen pas konsul bilen şonýaly gürleşipdir osaň Hälki konsulam o zat aýal ekeni a. Aý bir ýaşy ulurak aýal ekena o elli ýaşlam nämemi şo töwerek aýal ekeni o olam hälkä kompliment beripdir waý diýipdir seň diýipdir o zat ýylgyryşy seniň diýipdir ulypkaň diýipdir gaty priýatny diýipdir seň ulypkaň bir hili neme meni begendirdi priýatny ulypkaň bar ekeni pers neme o zadyňam tipa Personality diýýän karoçe seň o zat harakteriňem gowy edip görkezýä seniň şul ýylgyryşyň diýip ýenede birazjyk neme neme diýipdir oňa şeýle diýipdir men saňa wiza berjek diýipdir ýöne wiza berjek ýöne şonadam ikimiz birazrak gürleşäýelipdir ýöne bir hiç zat hakynda ýöne bir apşatsiýa etmek çünki Şu hälki oglanyň şeýdip, birhili ýylgyryp, mylaýym seredip, syrtaryp durşy şeýle hoşuna gidipdir hälki aýalyň, konsul aýalyň, amerikankanyň. Onsoň olam şeýdip, Maňa wiza berik, goýberäýipdir. Menem, Baý-ba, diýdim, ýylgyryş bilen wiza aldyň diýip, onsoň oň üstünden şeýdip prikol tutupdyk. Tak şto, adamlar, dostlar, gyzlar, oglanlar, ýylgyryň. Çynymy aýtýan, şu iň bir neme şeýle priwetliwi, ýylgyryp zat edip, bir neme-da, Bilemok bir lotereýa utan ýaly bolup giriňdä şol konsulda görşeňizdede ýylgyryp salamlaşyň ýylgyryp neme ediň wiza berjek diýende ýylgyryňda spasiba diýiň onsaň eger wiza berjekgä diýsede o zat ýy eden ondada ýylgyraýyň aý ondada spasiba zat diýen boluň elbetde ýylgyrasyň gelmez eger wiza bermejek bolsa ýöne wsy rawno hatýa by belki может pikirini üýtgederip kto ýo znaýt onsaň şeýdip ýylgyryba ýylgyrasyň ýenede bir zat pas şo. Posol diýen şu konsulda gürleşeňizde şu interwýuda soranlaryny sizden sorag sorarlar. Siziň iň wajyp dojy bilmeli zatlaryňyz eger okuwa gitjek bolsaňyza siz hökmany suratda wot hökman hökman hökman okuwyňyzyň nemesini biliň adresini ýatdan biliň to ýest pylanjy köçeniň pylanjy jaýynda pylany şäherde pylany ştatda zat diýip ýerleşýär diýip şo hökman kollejiň adyny bir biliň şol adresini bir biliň Ýatdan, ýatdan tutuň. I, siziň öz şol gitjek, okuwa gitjek ştatyňyz barada-da, şäheriňiz barada-da informasiýany internetde öwrenip gidiň. Ol informasiýany prosto wot Google-a ýazsaňam çykýar. Meselem, aýdaly, Çikaga okuwa gitýäňiz diýeli-de. O zaman şo Çikago barada ýa-da şu Çikagonyň ýanyndaky kiçiräk şäherde diýeli-de. Şo ýerik gitýän bolsaňyzam, siz internetde şo Çikago şäheri barada informasiýa diýip, Ýutubda wideolar görüň ýa bilemok, umumy şonýaly informasiýany tapyňda bara şol şäher barada öwreniň. Sebäbi sizden şol konsul ýüz prosent soramagy mümkin. Şeýle diýip biler, Okey diýer, sen haýsy kolleje gitýäň diýer. Sizem aý pylanjy kolleje gitýän okamaga. Okey, näme okajak? Pylan zat okajak. Toý siz şony ýatdan bilmeli. Onsoň ýene-de soragy bolýar, Ýylyňa näçe töleg etmeli diýer. Sizem aýdarsyňyz, Tam on iki müň dollar, meselem-dä. Onsoň olam aýdar, Okey, a ýyllyk ýaşaýşyňa näçe çykar? diýip sorar. Onam Pylança çykar diýip aýtmaly borsuňyz. Ol informasiýada kollejiň size iberjek priglaşenýasy bar-a, I twenty, I ýigrimi. Ana, şonuň ýüzünde ýazylgy du, tipa, Obşagaňyz näçä düşer? Tam, Kitaplaryňyz näçä düşer, ýyllyk, ana, şo zatlar ýazylgy dur, çünki kollejiň özi size o informasiýany berýär. Onsoň şoň ýüzünde okap bilersiňiz. Onsoň şo soraglary sorar sizden konsul, onsoň siz biläýmeli şony näçe çykar, jaýyňyza näçe tölärsiňiz, eýle-beýle şonýa soraglary. Onsoň sizden soramagy mümkin, Çikago barada näme bilýäň diýer. To ýest sen barjak şäheriň barada bir ideýaň barmy, sen näme bilýäň diýip sorap biler. Şonda siz e edip durmaly-dä, şonda siz bara bir bilýän kişiň bolmaly. Aý, Çikagoda ne şeýle, Çikago meselem, e, Çikagony näme şol, indi meniň-ä liçno bilýän zadym Windy City, City diýilýär, to ýest, e, şemally şäher diýlip bilinýär-dä, sebäbi aňryň howasy bir hili sowuk şemal urýar, haçan görseň. Onsoň şonuň üçin şemally şäher diýilýär diýip aýdarsyňyz-da. Onsoňam men bilýän diýibilersiň, tam Çikagoda gaty Çikago pit. Pizza, meselem, gaty meşhur New York Pizza bilen ikisi me, neme, bäsleşýärler. Karoçi, galyň pizzalary barmyşyn Çikagoda, zat diýip, şon ýalyrak. Karoçi, internetden Çikago barada ýa şu okajak şäheriňiz barada näme informasiýa tapsaňyz, şony aýdyp bilip bilmegiňiz gerek. Sebäbi bir hili ýöne-möne bir neme, näme şu işe ýa ýenä barýa, Amerika gidip yzyna gaýtmaz, zat diýip, şon ýaly pikir etmesinler. Siz hakykatdanam okajaňyz-ow, hakykatdanam gitjek ýeriňiz barada zat bilýäňiz-ow diýip düşünsinler. Şonuň üçin hökmany suratda gitjek ýeriňiz barada öwreniň, hökmany suratda. Onsoň näme, ýene-de eger turist bolup gitjek bolsaňyz, onda Takaya je situatsiýa, syrtaryk girýäňiz, syrtaryk gürleşýäňiz i ýene-de hökman takoý bir neme zat aýdasym gelýä-da, şu amerikanskiý konsul zat barada şeýle gürleşeňizde bara aljyrap ýa bir neme edip, gorkup ýa serýozny bolup neme etmek hökman dä, olaram biz ýaly adamlar. Olar bile gaýtam degişip, prikol zat tutuşyp, gülüşip degişseň, şolaryň hoşuna gitýä, şolar begenýäler şon ýaly. Özüňi swobodny edip, za üstünden prikol zat tutubermeli. Takoý, Degişibermeli, hiç hili çekinmeli-ä, olar degişseň halaýarlar, gaýtam, Bä, bula bir göwnaçyk adam eken-ow diýip nem etýärler, olsaňyz wiza şoňa, şona-da berip bilýärler, ka, seň şu göwnaçyklygyň üçinem. Şoň üçin arkaýyn degişip gülüşiberiň, arkaýyn özüňizi alyp baryň. Üstünden prikozandam tutubilersiňiz, meselem-dä, neme diýibilersiňiz, tam, Tagay dal Çikagada näme etjek zat diýip nemesi sem aýdyp bilersiňiz tipa a indi siz wiza berseňiz etjek zadym kän zat diýip şonýaly zat diýibilersiňiz meselem da prikol tutýaňyz sen olaram hahaha zat eden bolarlar sizem hahaha diýip gülüşiberiň şeýdip karoçe Neme dostlar hiç hili absolýutno çekinmäň koneşno dokumentlaryňyz hemme zadyňyz ýerinde bolmaly ola nomer odin hemme zadyň iňlis dilä perewod edilen bolmaly iňlis dilä terjime edilmedik bolsa dokumendiňiz onda siz atkaz alyp bilersiňiz ýöne şol dokumentler ile bilelikde siziň özüňizi nähili alyp barýanyňyzam gaty wajyp syrtaryň syrtaryň syrtaryň ýylgyryň ýüzüňizi priwetliw ediň degişiň gülüşiň Gitjek şäheriňiz barada informasiýalar öwreniň. Size lýuboý sorag berende göni jogap bereriňiz ýaly, meselem, ony etjek, muny etjek, o şäherde bu barmyşyn, bu şäherde bu barmyşyn diýip, arkaýyn özüňizi şonýaly alyp baryň. Onsoň siz wiza almaga şansyňyz has köpeler. Bolly başgada näme sizi ýenede şu intervýu zat barada eger soragyňyz zadyňyza bolsa komentarýalarda komentarýalarda ýazyp bilersiňiz men jogap men başardygymdan jogap berin nu vsýo da başga osoba aýtjak zadymam ýok hum da sorag berseňiz başardygymdan jogap berin i eger ýene täze temalar başga temalar isleseňiz onam komentarýalarda ýazyp bilersiňiz A o o zat o temalar hakyndadam wideo snimat etjek bolaryn. Häzirlikçe bolsa hemmäňize sag boluň, paka-paka!